Uh, hello guys and welcome back to my youtube channel this is javascript full corner lecture number 6 and today tiange taura nyaya dzemafunctions kuti chii chinombonzi mafunctions anoshandei and stuff right so basically a function is just a, a piece of code inoita a specific task right so let's say tirikugadzira kana kuti a basic calculator or tirikugadzira um,

inokwanisa kuedha manumbers iwayo kana akuda kusubtracta manumber the function inosubtracta manumber inoita sei inosubtracta manumber and the reason why we use functions ndezvekuti uh, functions um, number one they allow, they allow us kuti tikwanise kuita inonzi code reusability and hatirambi tichinyora chinhu one kaka 50 50 kana tiine mafunctions we can just write our, our code once and we keep on reusing that code number two uh, our code inongoluko a little bit cleaner and um, it's easy to understand hatizonyori zvimakodi zvakangobvanganyuka bvanganyuka and kodi yako ukaitarisawo inenge ichinyatsonzwisisika zvakanaka right so the way we create a function is very simple we create a function uh, using the keyword rinonzi function right so kana toda kucreate a function isu tonyora keyword rinonzi function panapa and then functions should be given functions same as variables and anofanira kupiwa madescriptive names so kana uchipa variable rako zita kana uchipa function rako zita ndi eh, it should not be long but rinofanira kunge ringori descriptive richingotsanangura kuti chii function rako nda nezvei right so i just i will just create a function inonzi add chi add numbers right and uh, function iri zvarinoita ndase rinoedda two manumber right so Ah, and this format yandashandisa kunyora function iyi inonzi camel case right camel case ndoyekuti kana uchitanga unotanga nesmall letter kana wobatanidza two mawords then the second word rinotanga neupper case but then rinenge riri one word like hauti add numbers so and its add

8 which is the sum of she of 3 and 5 and so the good, the good part about mafunctions kuti function unogona kurikola kakawanda right you can call a function multiple times saka indogona kuya panapa handiti and then function rangu iri ndorikola ka 8 and kana ka 3 handiti so ndikakola function ka 3 mukwana ndikwana 8 ma 3 pa 3 ma 8 panapa and so uh, i didn't have to rewrite like 3 plus 5 everywhere right but um, i just said to write it once ndobva ndese ndobva ndakola function rangu kakawanda right so ndozvatinobatsirwa nemafunction the function just does a specific task and uh, we can call it multiple times right but right now iri function atanyora iri is very basic right harina zvarinoita zvakawanda and, and riri kuramba like ichingoita chinhu one yes a function does a specific function a specific ningirini task and but uh, rinotipa madifferent results depending nekuti chi function rekuti aripa data rakaita sei so we can give data or we can pass data to a function tishandisa anonzi maparameters right and atinoti maparameters now these are mavalues atinopasa chi kupinda mufunction umu handiti saka instead of 3 and 5 handiti isi titakuda kuti user wedu akwanise kuita sei akwanise kuisa ega mavalues mufunction umu akwanise kuspecifya because kana togadzira calculator isusu handiti hatisi kuziva kuti ndaapi manumber achada kuedwa nauser but we know kuti user achada tese kueda manumber so we'll create a function the function in such a way yekuti whatever number yaprovidwa na, na user tinoieda tokupa chi manumbers atokupa result yako handini so the way we do that yeah, tinozviita izvozvo tichanisa anonzi maparameters ma right saka maparameters edu atichaisa isusu handini ndichaya pana munhu anoda chi num one handika ndaya pana munhu anoda chi num two handiti aya mavariables atinoisa muka mavalues atinoisa apaya ndo anonzi maparameters right maparameters are just values atinocha atinopasa saka wewa declare function obvisa maparameters umu uri kungotaura kuti pandichakola function iri handi ndichaisa value panapa ndoisa chi imwe value panapa value mavalue andichaisa umumu ndo andichashandisa chi panapa so aya mavalues aya they are like just normal variables and the way we use them hanti tinongomausa kunge tiri kuuza chi mavariables edu atagara tichingoshandisa so function yedu yatinoeda two manumbers saka takueda chi num one plus chi plus num two handiti saka nditakukola function redu isusu hanti Takuchikola function chaiyo tichisa chi tichisa ma values chaiyo chaiyo the actual values pane ma pane ma parameters apa and saka takukola function chaiyo takuti add numbers ngandika eh ndikati nini 4 and chi and 5 handiti you see kuti vatoita se tavato print answer yedu iri 9 handika eh ndikakola function iri futiri

So this is how we pass values inside chi inside functions and uh, but functions and can also uh, give us values or functions can also retain us values let's say isusu um, tiri kuda kungoedha chete manumbers hatisi kuda kuprinda like kuprinda number yacho pa um, pa pa browser yet and because um it's not always kuti munhu akangoisa two obvisa 3 takuda kutomuona and so maybe ndoda kumboeda manumber or ndikueda manumber ndoramba ndichieda ndichiramba ndichieda ndozoma ndozoma ndozoma displayer after something kana chinhu chinenge chaitika anditi so zvatoita isusu manje pana mune zvokuti um function redu rinorandi tikati susu tikabvisa document ndotry to tibva tangosiya chi num 1 and tangosiya chi num 1 uh, plus uh, num 2 handiti function yedu ichiri kuadda those two numbers but hatichaprinde right uh, there's something that we can do which is called returning handiti uh, a function yedu can return a, a value right Function inogona kuita se kureturna chi value handiti saka kana function ichinzi rareturna value tikureva kuti after executing handiti after executing whatever it executes handiti the function will give us a value back right saka kana tikareturna value zviri kureva kuti tikakola function iri tichati num1 plus num2 totora answer yacho handitika then this function will be ready to give out this answer and you can take this answer and store it somewhere right togona kuti restore kana mune variable redu rimwewo and so we can declare variable panapa pa nganditi let uh, answer equals right anditika ndikati let answer equals 23 ndikazoti nini document Document dot right handiti ka answer handiti mukwana ndikona chi ndikona 5 so what's happening here ndezvekuti function redu iri handiti riri kuadda two manumbers right raadda two manumbers robva rita sei robva rata robva ranhingirina robva ratora that answer yobva yaristova muchi muna muna variable ndoda touch answer and and then tozoshandisa chi document dot write kuprinta chi kuprinta answer and so we can actually do uh, zvimwe zvinhu dzimwe message story complicated we can create another value toda ti let um, answer to

iri kuedda two manumbers then vara returna chi that value patrue caller function redu apa and riri kuedda two na three and then ndobva rareturna chi five and rareturna five that value is being stored muchi muna answer munomu handiti then tobva takola futi function redu tobva tari pa four na five as parameters robva ratora four na five rarova raedda robva rawana nine nine muya uyo obva stoiwa chi